Mae 'na dair blynedd wedi mynd ers pan nath yy Gorwel Roberts, Bob Delyn, yym anfon e-bost aton ni i Sain a ag awgrymu'r syniad yma. O'dd o newydd fod yn gwrando ar Meic Stevens yn canu yn y Coops yn Aberystwyth ac wedi mwynhau cymaint ac yn meddwl, Duw, ma'r hen Meic yn tynnu 'mlaen ac Fydd 'na neb tebyg iddo fo byth eto, a mor mor freintiedig ydan ni o gael yr yr athrylith gwahanol yma i berfformio i ni'n Gymraeg, oni fyddai'n beth da i griw o gerddorion ddod at ei gilydd i dalu teyrnged iddo fo drw ganu, recordio un o'i ganeuon o. Ag Mi, mi ath Gorwel mor bell â awgrymu rhestr o artistiaid a rhestr o ganeuon y medran nhw ganu, ac mae'n ddiddorol cymharu'r rhestr honno â'r rhestr fel mae 'di troi allan yn y diwedd, achos be' sy' 'di digwydd dros y dair blynedd ydi bod grwpiau wedi clywed am y bwriad, naill ai wrth i ni gysylltu â nhw'n uniongyrchol neu clywed rhywun arall yn sôn ac yn awgrymu, ga i recordio y gân ar gân? A beth sy'n rhyfeddol ydi bod pawb wedi dewis cân wahanol. Hynny yw, fel tase 'na ryw olygydd mawr yn y cymylau yn rywle wedi golygu, wedi gofalu bod pawb yn dewis cân wahanol. Mae hynny ynddo'i hun, dwi'n meddwl, yn dangos lled ym cynnyrch meic, bod pob cân yn wahanol a phob un yn apelio at wahanol bobl mewn gwahanol ffordd, ac y mae'r driniaeth wrth gwrs maen nhw'n gael yn wahanol, dyna sy'n gwneud y recordiad ma mor ddifyr. Ond oedd pawb eisiau cymryd rhan, oedd pawb eisiau cyfrannu ac wneud ei dehongliad ei hunain o un o ganeuon Meic, ac mae'n siŵr gen i y bydd 'na ail gyfrol, os nad trydydd gyfrol, achos mae 'na ddigonedd o stwff ar ôl. Um, ac wrth gwrs mae, uh, mae'n amlwg hefyd bod yn apelio at bob oed. Hynny yw, mae, mae gennych chi hen fegors fel fi yn canu ar hon, a mae gennych chi rai uh, prin yn ei geiniau. A'r cyfan yn, yn, yn ystyried Meic yn dipyn o sbrydoliaeth. Rwan, Y gân o'n i eisiau gwneud oedd 'Er Cof am Blant y Cwm', ond ar ôl cychwyn i recordio i sylweddolais i gymaint o foi ydy meic, hynny yw, gymaint o ganwr ydy o, hynny yw, yn dechnegol felly, er fod ei lais e weithiau'n swnio'n gras ac yn floesg, yym, mae o'n gwybod yn union be mae o'n neud efo'i lais. Mae o yn union ar y nodyn a mae'n gwybod yn union pa effaith mae eisio ac mae o'n ganwr da, hynny yw, yn yr ystyr dechnegol felly mae o'n Mae o'n gwybod yn union pa effaith mae o eisiau greu, a dydi'm yn hawdd, dydi'm yn hawdd canu neu ganeuon, oherwydd mae rhywun yn clywed y gwreiddiol drwy'r amser. Ond dwi wrth fy modd efo'r gân yma, dwi wrth fy modd efo'r alaw, ond dwi'n meddwl bod y geiriau hefyd yn nodweddiadol o Meic a Riore. Yym, a dwi'm yn siŵr ai cyfeithiad ta be ydyn nhw, ond meic sydd yn llefaru drwy'r geiriau yma i mi. A dwi'n meddwl bod y, y gitgan ynde, um, drwy heulwen distaw hydref aer, cyn rhew y gaeaf llwm, dros frig y moelfryn af am dro, er cof am blant y cwm. A dyna chi ffordd arbennig meic o siarad. Hynny yw, pwy arall sy'n mynd am dro er cof am rywun? Ond dyna mae Meic yn neud yn y gan yna. Mae o'n mynd am dro ar hyd un o lwybre ieuenctid er cof am blant y cwm. Er cof am blant y cwm sy' 'di marw ac er cof am blant y cwm sydd wedi gadael, sy' wedi mynd i bedwar ban y byd. Dwi'n meddwl bod 'na'n fendigedig ac yn gwbl nodweddiadol o o Meic.
Yym, dwi'm yn siŵr iawn i fod yn onest, ond mae gen yy Nick Stevens cysylltiad reit clos efo yym lle athon ni fyw am gyfnod pryd oedden ni'n trio neud hi fel band yn Llanrothan, efo croeso'r Cwm Croesor a ballu, a wedyn mae Seigdelic Tripi Crymych. Ma' ma' 'na lot o'r geiria' 'sa chdi'n gallu 'Sa chdi'n newid yr acen ychydig bach, 'sa chdi'n gallu jyst ffitio fo'n syth i mewn i golygfa o yr adeg pryd oeddan ni'n byw yn Croesor a Cwm Croesor, oedd o fel t'o' psychedelic trip i Cwm Croesor 'san ni'n galw fo yy t'o' neb wedi gweld nhw'n gweithio lot, gwerthu antiques a tyfu pot, ma' dwi me'wl bo' 'na'n symio ni i fyny i'r cyfnod yna. Ie. Chydig bach. Ond yy, ie. A mae'n gân wych 'fyd, mae'n gân pryd o'n i'n deud wrth bobl, O ia, 'dan ni'n recordio fatha, 'sa neb llawer 'di clywed amdani, ond o'n i'n meddwl bod pawb 'di clywed amdani, ond 'di o'm yn cael ei chwarae lot ar y radio. Ond mae'n gân wych. Swn i'n mwynhau adeg. Yy, yn amlwg, ma' ma' 'di dylanwadu ar unrhyw gwer- cerddor gwerth chweil Cymraeg, dwi'n meddwl, 'c'os t'o' fo 'di'r t- m- m- ma'n nyts yn y blynyddoedd dwytha ma' 'di dechre ca'l mwy o ryw statws ag yy pryd oddan ni'n cychwyn allan, doedd o... Ella oedd o efo'r statws ond bod neb 'di sylweddoli faint o ddylanwad a faint o wych oedd o, t'mo' ma' gen ti'r albwm Warner Brothers 'ma a petha fela. a Ghost Town sydd yn album anhygoel e. A wedyn nath Super Furries cyfeirio at fo neu cyfer o Brawd Houdini a pethau fel la. Ac y... Ai, mae just, mae, mae'n athrylith mewn unrhyw iaith, dwi'n meddwl. Cerddorol. A sef wedi gwneud ti mewn unrhyw iaith. Do, mae di dylanwadu arna i. A gai, ia. Mae gai i ddechrau wedyn, nath, nath gai cael ni mewn iddo fo. Just fel person a fel cerddor, dwi'n meddwl. Superb. Jen. Wel, da ni wedi trio newid ambell. Mae'n anodd, na i ddarllen darn. Yeah. Um, Mae'n i siarad fy gai am hyn. Paid, allai gallwch chdi helpu fi. Paid corbelo, paid mynd mor boeth. Be mae corbelo? Corbelio. Wel dwi 'di meddwl allan y cor, gorbeilio ydi o. Paid â clymu dy hun mewn gymaint o gortyn a math beth. Ond o, da ni wedi trio newid pethau fel uh, bobl da yn dweud wes, wes. Os da ni'n trio gyfleu rhywbeth, ti'n teimlo'n awkward trio canu hynna. Rwy'n gweld nhw'n bwyta lot. So, so fe, dwi'n mwyn gweld nhw'n bita lot. So, just pethau. Ti'n mynd i wneud ni swndio reit stupid. So, sy'n gallu mynd aiddo, we, ddigwydd.

Wel, mae unwaith, nath ddweud, oedd o'n canu yn, yn gig o Felin Heli. Naw gwachad oedd o'n ei adeg yma. A dwi wedi gwachad o'n pub lleol fyd lle oedd just abuse fi e. You're nothing but a child of the BBC, Kenny. Fel chwa. Ond erioed, mae yna un stori pryd oedd o'n Felin Heli ac oedd ar y maic fel